Bu gün biz döredijilik toparymyz bilen Serbiýa Respublikasynyň Užica şäherine syýahatymyzy ýaýlymda siz bilen dowam etdireris. Ine bu Užica şäheri Ýagny daglyk ýerlerde ýerleşip, daglarda birnäçe baglar, gyrymsy agaçlar ösüp ýetişýär. Ýagny şu baglaryň ösmegi dagyň bir bardygyny bildirenogam, birnäçe tokaýlyklary emele getiripdir. Ujyca şäheri gadymy şäherleriň biri bolup, bu ýerde şu gadymy binagärlik ýagny sungatyny şu ýerde dowam etdirip, şu şäheriň gadymlylygyny saklaýarlar. Mähriban ýeleşler! Ine, Serbi Respublikasynyň Užica şäherine syýahatymyz dowam edýär. Ýaňam size aýdyşymyz ýaly, ýaýlymda, ýagny Bu şäheriň bir merkezinden süýji suwly çeşme akyp geçýär diýipdik. Bu çeşme, ýagny şu Serbiýa Respublikasynyň Užice şäheriniň daglary bar, hany tomaşa edýäňiz, belent daglary. Şondan şu çeşme öz gözbaşyny alyp, akyp şu şäheriň merkezinden geçýär. Ýagny bu çeşmäň içinde birnäçe ördeklere-de gabat gelmek bolýar. Mähraýleşler, tomaşa edişiňiz ýalak, bu şäheriň hasam bir gadymylygy, ýagny jaýlaryň daglaryň üstünde ýerleşmegi syýahatçylary öz ünsüne çekýär. Bu şäheriň ähli çatryklaryna, ýollarynyň ugruna ine şular ýaly suwlar akýar. Ýagny bu ýere gelen raýatlar şu dagdan akyp gelýän sowuk suwy içip geçýärler. Hatda bu suwuň sowuklygy, ýagny daglardan akyp gelýän çeşmede buz eräp gelýän ýaly sowuk. Serbiýada ýerleşýän Zlakusa, ýagny obasyna şu gün siz bilen syýahat eder. Bul oba üç ýüz ýyllap şu obada belli küýzeler ýasalylýar. Umuman aýdanymyzda şu kulalçylyk sungaty häzir biz size ýaýlymda görkezip, Serbiýanyň şu obasynda birnäçe ussatlyk bilen gözel-gözel küýzeler ýasalýar. Onda ýörüň biziň bilen syýahat ediň. Bu küýzeleriň ýasalyş usullary iki görnüşe bölünýär diýip bize şu ussalar aýdyp berýär. Ýagny bir görnüşi palçyklary bölek edip şeýdip aýlap, ýagny aýlap goýup ýasalýar. Bir bölegi bolsa şular ýaly palçygy, ýagny uly görnüşinde alyp, şony oýup, şular ýaly görnüşinde küýzeler ýasalýar. Ine, tomaşa etişiňiz ýalyk, meň öňümdäki taýyn küýze, ussaň ýasan küýzesi. Mähraý leşer, şu Zlakwica obasynda şu ýeriň raýatlary köplenç, esasanam şu küýzeçilik sungaty bilen, kulalçylyk sungaty bilen meşgul bolýarlar. Bu ýerde ýasalýan ähli küýzelere, ýagny şu ussanyň öz möhürleri bolýar. Şu möhüri şeýdip basýarlar taýyn bolandan soňra. Şu küýzäniň kimiň ýasandygyny şu möhüriň üsti bilen bilip bolýar. Ýurdumyzyň dürli welaýatlarynda-da biziň owadan küýzelerimiz ýasalynýar. Ine, bu şäherde-de üç ýüz ýyldan bäri Küýzeler ýasalyp, ine, halk köpçüliginiň hasam bir söýgüsini gazanylýar. Bu oba, ýagny küýzeçiligiň obasy diýsek ýalňyşmarys, sebäbi bu her bir hojalykda şular ýaly küýzeler ýasalynyp, halka, ýagny satylýar. Mähriban tomaşaçylar, Serbiýa Respublikasynda tanalýan bir şular ýaly syýahatçylaryň iň bir höwes bilen aýlanýan gowaklarynyň biri, ýagny bu ýerde şeýle atlandyrylýar, podpeçka diýip atlandyrylýar. Elbetde, bu gowaga syýahatçylaryň birnäçesi gelip aýlanýarlar, syýahat edýärler. Hatda şu gowagyň aşagyndan serediňde-de, gowagyň gözelligi syýahatçylaryň özüni ünsüne çekýär. Belent daglaryň gaýalaryndan geçýän ýagny basgançaklar arkaly ýokarky alynýar. Şol sanda-da gowaň, ýagny galan ýokarky gatlaryndan başlap, ýagtylyk bilen galyp başlaýan gowaň gaýalaryndan. Soňra gitdigiçe gowak, ýagny ine tomaşa etişiňiz ýaly meň çykan ýerimden gowak garaňkylyga gaplanyp başlaýar. Garaňkylykdan çykyp ýene ýagtylyga çykýar. Umuman, şular ýaly edip syýahatçylaryň iň gyzykly aýlanýan ýerleriniň biri şu gowak.

Ine, biz häzi, hälen bäri siz bilen şu gowaklarda syýahat edip ýörüs. Häzir şu gowaklar barada biz size maglumat bereris. Ine, mähribaýleşler, serediň, meň arka taryma tomaşa edişiňiz ýaly şu ýerden seredeniňde gowak, ýagny piliň şekilini göz öňüňe getirýär. Tomaşa ediň, eziz illeşler. Ýagny bu gowak Ýewropa boýunça, açyk gowak boýunça birinji ýerde durýar. A bütin dünýä boýunça şu gowak üçünji ýerde durýar. Elbetde, syýahatçylaryň uly höwes bilen dynç almagy üçin bu gowakda-da mümkinçilikler köp. Häzir şu basgançaklar bilen biz ýene-de gowaga syýahatlarymyzy siziň bilen dowam etdireris.

Mehmaýleşler, Ine biz gowaga syýahatymyzy dowam etdirýäs, ýagny Ýewropada birinji ýerde durýar diýdik, bu gowak dünýä boýunça bolsa üçünji orunda durýar. Syn edişimiz ýaly, bu gowak gowagyň garaňkyly ýerlerinden stalaktitlere hem-de stagmitlere gabat gelmek bolýar. Elbetde bilşiňiz ýaly Türkmenistan döwletimizde-de gülşirni gowagy, gapgatan gowagy bar. Şonda-da stalaktitler we stalagmitler ösýär. Ine, tomaşa etişiňiz ýaly-ak stalaktitlere ýaýlymda tomaşa edýäňiz. Ine, şular ýaly görnüşinde damja görnüşinde damp, şular ýaly daş görnüşinde bolup, emele gelýär. Elbetde bu gowagyň bu gatlagy, ýagny bu ýeri örän sowuk. Tomusyň yssy günlerem bu ýerleri salkyn bolýar. Ine tebigatyň döreden gözelliklerini siz ýaýlymda synlaýaňyz. Ine gowagyň ýene-de bir täsin ýerleriniň biri bar şu ýerde. Ine tomaşa etişiňiz ýaly dagyň bir bölek Bölejik ýeri bar ene şu ýerde o kiçiräk gowak ýagny bu serbiýanyň halky şu bölek gowajyga ellerini sokup arzuw etýärler diýmeklerine görä şu şu gowaga gelip şu ýagny bölege eliňi goýup näme dileg etseň arzuwyň hasyl bolýar diýip düşünýärler ony näme geliň ýene-de syýahatymyzy şu ýerden dowam etdireliň.